Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Please don't forget to subscribe, share and comment whether you like this video or not. Saka nhasi ndichange ndichitaura life at boarding school kuZimbabwe. Saka kuboarding school ndakaenda for primary takaenda for about two to three years like roughly two to three years yes ndoya ndakaita boarding school ndiri kuprimary then ndakusecondary ndakaita boarding for four years i won't talk a, a lot about yekuprimary because ah, but ndichataura zvakawanda zvataita sa ndichangotaura boarding school yeku yeku ndaku high school saka a lot of people ndakaudzwa mm, ndakamboenda kuboarding school specially vanogara kuno kuoverseas uh, vanofunga kuti it was a sort of like a punishment where, where kusim, but kuzimbabwe taito i think vamwe vaitoshuvirawo kuenda kuboarding school its not kuti wete munhu wese ndaiziva vamwe vaisatoziva life yekuboarding school yaitovaremera i remember pandakamboenda kuschool vacation school vacation yakaitika kuboarding school kuzrp pane vanhu vanga vari maday vaitoremerwa neboarding school saka yes for some people zvokwanisa kuvaremera but for some ini andambobvira ndamboomerwa chero ndiri kuprimary andambobvira ndambonyanya kuomerwa neboarding school saka first of all what ndaifeeler sei kuboarding school uh, to be honest sezvo ndambotaura kuti it wasn't a punishment it was really enjoyable for me um handinambobvira futi ndambosangana nemunhu aitonyanya kuchema chema nezveboarding school panga ndiri kuchikoro ikoko vanhu chete andakasangana naye chema chema ndemunhu atanga taenda naye kuschool vacation anga ajara kuita muday you know cause anga achiaraita mudee for like bvira ari kadiki svika aafom four saka zvaitomunetsa two weeks idzodzo tiri kuschool vacation saka ndoona kunge vanhu vaye vaye vangamboita maday for a long time kuzoenda paboarding school zvokwanisa kutovanetsa um okay saka nhasi ndichange ndichingotaura nezvesleeping arrangement yekuboarding school saka kana wakuhigh school high school inowanza iri very big uh, it's a very big school kazhinji kacho high school kana kuzimbabwe kwasiya nekuprimary kuprimary tandi vashoma singaiti saka weare provided blankets weare provided everything masheets everything taiwachirwa everything but kana wakuhigh school its difficult kuti vazviitire munhu wese zvinhu zvakadaro so you had to come with your own uh, blankets masheets everything every essential yaunenge uchingoda kuti ukwanise kukwanise kurara mapillow everything you needed that kuboarding school um, yes blankets everything uh, uh, tanga tina color saka wainguva nekala chero pane mamwe maboarding school andaiziva kuzimbabwe kuti vaiti kana vada pink they want pink kana vati vada blue they want blue blue ndo yandanyatsoziva iri common stereke kuti mamwe mabonesku ayi requesta macomforter eblue masheets eblue then magumbeze vaitorequesta futi typing emamwe magumbeze avaitoda but kuchikoro kwedu kwanga kusina izvozvo chinhu chega chaisadiwa kuchikoro kwedu zvinhu kupfeka zvinhu zvine makala makala waisabvumidzwa matenis emakala kwaingodiwa white chet chero matenis eblack akazinge akudiwa bcause eblack ari nani than eblue saka kwaingodiwa black and white kana riri bra kwaidiwa black and white most of the things waifanira kungouya nazo zviri black and white makala makala aisadiwa waingouya nawo makala aingodiwa raida kungoonekwa kana riri shit kana kupese ndopega paida kuonekwa makala makala zvichienderanawo nemamwe maboarding school kuti vaida zvipi vamwe vamwe maboarding school anga asina marules waingouya nechiro chinhu chaunenge uchida uh, Saka then pouya futi kuchikafu pane chikafu chawaibva nacho kumba eh, chawaifanira kuuya nacho saka ah, chikafu kazhinji kacho chaisiri compulsory um, waikwanisa kana usiri kana usiri kafuta chikafu aikwanisa kuuya nezvinhu zvakuzoruda then urekedzawe nechikafu then urarama nechikafu chekudining dining hall but kana kuri kuya nechikafu chacho pane zvimwe zvaisadiwa paisadiwa manoodles because manoodles anokonzeresa mudumbu because manoodles you have to cook them with hot water saka vanhu vaizoshandisa mvura inotonhora because hot water haiwanike kana muri kumadoms saka isusu kuchikoro kwedu kwaisadiwa manoodles kwaisadiwa futi matini because vanhu vanozvidya zvichitonhora like baked beans dzinoda kutanga dzambodziiswa chichichi saka kwaisadiwa izvozvo um pachikafu ndosvika zvinhu zvaisadiwa paisadiwa matinned beef tinned beans and noodles because of healthy reasons kune kune zvimwe zvikoro ndakanzoti vaisada futi majigisi vaisada Havadi tuma vaingoda mabig packets like malays aya eh. ah, ma, malays haanyanyogara ah, minoti vanhu vekuzvikoro iko zvose vaizvifambisa sei kuti ungangoende nekuchikoro nemalays andione nge anonyanyisa kugara malays um chimwe sando yeah, i think ndozvinhu zvaisawanzokudiwa muboarding zvimwe zvese zvaidiwa waikwanisa nechiuya nechikafu chako chiro chaunenge wada as long as asiri maneedles kana zvisiri mutin ndozvega zvinhu zvaisadiwa then chimwe chinhu chawaida futi potting madoms is your bucket although panga pane mashower but uh, because mashower acho havaisazoisa kana 50 ka 50 inobva yaita disaster saka panga pane like 10 mashowers saka waikwanisa kugeza pashower but hazviite kuti kaumirire munhu wese usvika munhu wese apedza kugeza pashower saka vamwe maingokwanisa kungochera mvura then woshandisa bucket rako kuti uta sei ukwanise ku sorry ukwanise kugeza mu ukwanise kugeza nenguva then chimwe chinhu futi uh, kana uri boarding school is uh, kuziva kuti ucharara papi um, iyi inotanga kuita hondo stereki kana muri mama form two form three form four but kana muri maform one hazvina basa kuti wazorara papi stereki stereki but kana mama form two three four vanhu vanenge vachida kurara padhuze neshamwari chichichichichi vanenge vasingade kurara nevamwe vanhu chichichi but um, nzvimbo yawabata kuchikoro kwedu aiti nzvimbo yawabata kubva kubva muna january ndoya waisvika muna december ndopawaingosvika muna december uchirara zvaingoenderana kuti kurara papi pane mamwe maareas anga ari disadvantaged kunge wakarara padoor Padoor racho vanhu vanenge vachingovhura door chichichi achisiya rakavhurika chichi kana usingazvifariri zvinokwanisa zviri zvinhu zvinokwanisa kuku kukuita kuti uve uve uve like tiri handichaide kurara panapa chichi chichi eh, then vamwe vairara padhuze nemira i remember pane domo randakamborara ngari nemira Saka munhu iye aitopinda busy saigara achingoona mavhisit anenge aripo achita sei achitarisa mira saka zvinongoenderana kuti warara kupi and unenge uchipafarira here i think ndo zvinhu zvaunofanira kungoziva kana uchienda kuboarding school um yeah i think that's all unofanira une monarch unofanira une mahanger ako ekuti uise zvinhu uisire zvinhu zvako zvaunenge uchida kupfeka chichichi um unofanira futi neain kwedu kwaibvunzwa ain but kune mamwe maschools takanzoti maain aisabvumidzwa because of safety reasons saka so, I mean vaifanira kutotenga mawash and wear i think mawash and wear uniforms kuti igare ichiita kunge yakaainwa but isina but kwedu kwaibvumidzwa kwamaain taisabvumidzwa makettles nemaheat ah, chitonzi uh, chii this thing this chekudzisa mvura ichi chaisabvumidzwa but vamwe vaive nazo but zvaisabvumidzwa for safety reasons you know um, but my iron aibvumidzwawo ingoti ah, at least my iron they can they can't live with iron without iron saka ndozvega zvinhu zvaingobvumidzwa saka ye i think ndozvega zvinhu zvawaita kuti ukwanise kurarama kumadoms zvakanaka then those are the like the essentials dzepaboarding school kana uri kumadormitories um comment below kuti zvinhu zvandataura izvi is it similar nezvanga zviri kuchikoro kwenyu and uh, utaura kuti pakungori kuchikoro kupi pamwe tanga tiri kuchikoro kwakafanana saka please comment down below if you enjoyed this video and i will